Namata urinde. Mukristu usanete. Yeah, I was just testing. Volume boy. Ah, toda kukwatsa imi wose muzita raJesu Kristu tenzi wedu nchiti amen. Ah, handisina zvekutaura vese vakura zvezvangu ndasara ndisina chinhu saka ndichangotiwo gaga time yaita shoma zvangofambirana 15 minutes akatowandisa zvisingaiti tiri kufamba nethimu yedu yekuti ebeneza god has brought us this far iri kubva kuna first samuel chapter 7 verse 12 zvino samueri akatora ibwe akarimisa pakati pemizipa nesheni akaritumidza zita rokuti ebenezeri achiti Tenzi akatibatsira kusvika panzvimbo ino. Muzita raBaba nereKomana nereMweya Mutsvene. Yeah, as Anglicans, as we approach this end of the year, tasarudza zuva ranhasi kuti tinge tiri pano tese tichipemberera Mwari zvaakatiitira for the past uh, few years. Pakusiri kugona kwedu asi dzaiva nyasha dzaMwari. Amen. Panonzi kutanga chechi kuti inzi ikure nekuwanda kwataita pari zvino hazvina kutanga zvakadai so amen. Dzaiva nyasha dzaMwari. Ndofunga ndichiri kurangarira vamwe mama vachindiudza kuti vachindiudza nhoroondo yekuti chechi yakatanga sei. Vanga vari vashoma vachipindira mumba. Ndakati ava ndovanhu vakashinga ndikuda kutaura ah, more about faith. vanga vaine kutenda kwakazara kuti one day tichazadzawo chechi tichaita our own shona service havana kuita give up zvekuti dai ndanga ndiri npowo mazuva iwayo ka ndingadai ndakasarenda kudhara bcause ndichiri kurangarira kumusha kwandaigara nabamukuru vangu taigara nzvimbo yange isina chechi yavaienda then umwe musi wangomuka vakati ndafunga kuti titange chechi pamba ndakati what zvakanzi ehe next week totopinda service as a family ah zvakatoitika zveshuwa sunday yakasvika zvikanzi gezai munhu wese mutogara panzvimbo toda kutanga service ndavandati ah okay go zvakangondiitira fani kutoita everything ndara akaparidza next week tikapinda kuti tichiri vashoma daro apo vari kufamba vachiudza vanhu kuti takuda kumutsa chechi next week hapana kana one apa eh, the following week hapana apa ah ndakati izvi ndaitasiyana nazvo ngatingoendei kune chechi dzakazara kudhara hazvina basa tiri kungonamata mwari umwe chete ndarakatikana ichasvika time yekuti pachatozara pano tichatotsvaga nzvimbo yekuti tichanoitirawo yedu service ah ndakati ini izvi hazvibude manje moziva ndaiita sendayinyora form for that time Nemusi wesvondo nemusi wesvondo ndaimuka ndorongedza bhegi rangu remabhuku ndoudza kuti ndaakutarisira kunonyora saka ndikuenda kuchikoro kunoverenga bcause ndaitozvitizawo kuti ini handingambozvikwanise zvoti tongopinda sevhisi tiri tega next week unotoziva kuti ndiwe obvious kutoparidza inde tozvigonera kupi saka nesvondo nesvondo ndaitakura bhegi rangu remabhuku ndonotamba kumba kweshamwari yangu ndozodzoka sevhisi yekumba yapera but havana kuti agive up mufunge ikozvozvo vakazosvika pakuzara vakatotsvaga nzvimbo yekupindira chete saka mangwanani ano ndinoda kungotaura chinhu chinonzi faith zvakangofanana neseneinzi yedu panana mhama nana baba vakamira vakashinga vaine kutenda kwakazara kuti nerimwe zuva Mwari vachatisvitsa muzuva rinonzi nhasi ratiri. It wasn't easy. I'm sure pana na Samuel nhasi vanoti I did not carry myself from January to November yatiri. Ingori nyasha dzaMwari. Kwangu siri kugona kwedu. Vamwe vakapinda muzvipatara vakarwara asi nhasi vapenyu. Tongoda kungotenda Mwari nekungotichengetedza kusvika patiri nhasi. Kwanga ku Moza pane zvimwe zvekuti Tiri kurarama, basa hauna, pekugara hapana, asi kungofema zvinhu zvinotongoda kungoterwa izvozvo. Vamwe takabva kune zvakawanda zvataisangana nazvo, vanhu vachiti haubudirira, hauwane basa, haupase chikoro, hauroorwe, hauchate, asi nhasi tiri pano tiri kungoti Ebenezer Mwari matisvitsa pano, kunyange zvanga zvakaoma sei, zvichirwadza sei, nenyasha dzaMwari tiri panapa. Amen. Pane vanotaura zvakaipa pamusoro pavo, even pamusoro pechechi yedu chaiyo, vangoti ah, muri kungoshingirira henyu, tiri munyika isiri yedu, hapana kwazvinosvika.

Zvichirwadza asi Jehovha vatisvitsa pano. Amen. Amen. Hadzina zvakataura zvekutaura zvakawanda ndofunga mangozura but dangokusiirai maquestions maybe vamwe they might not understand kuti mwari vari kuita zvakakura sei muupenyu hwedu ndoda kuti uzvibvunze right now kuti how did i get here wangoerekana wapano here wangozvipusha wega pasina kamwari mukati zvibvunza kuti how come im alive inyasha dzamwari how did i miss the accident tiri munyika isiri safe how did i miss the sinophobic attacks inyasha dzamwari Ndinoda kungotenda kuti nyangwe tiri munyika yakaoma, ndichatorarama dzimwe 20 years dzichiita zvimwe zvinhu zvinoshamisa. Amen. God has taken us kubva kwatakabva uku. Now we are here. We just need to appreciate God for what he has done so far. Even if our battles they are not yet done. Let's just appreciate him. Let's just thank him for what he has done so far. Tine system yekuti aiwa Mwari havasi kundiona ah, zvinhu zvangu hazvisi kutombofamba tichitaurisa iroro simba rekutotaura kuti zvinhu zvangu hazvisi kufamba uchitori naro kuno umwe asitorina kana simba risi kutokwanisa kutaura zvinongoda kutendwa hama dzangu amen so ndinoda kungopedzesa ndichiti the same god that brought us this far is the same God who is going to lead us in the future. Amen. Usati waroorwa uchingozviudza kuti iwe ucharoorwa. Usati waroora iwewe uchatozoroora. Amen. Usati wachata uchatochata. Tikuda that kind of faith. Chechi yedu chaiyo ichatozoita mabranches zvambotaurwa nevaparidza panapo tichatoita mabranches akawanda tichitoshanyira nawo. nekuda kwefaith yatinenge tiinayo mwari vachatozotisvitsa kumberi ikoko semasvitsiro avatiita nhasi tiri pano amen ndikura kungopedzisa ndichiti mwari vakuitire zvakanaka murambe muine kutenda kwakazara muna mwari zvese zvatinokumbira zvinowanika amen amen